Jiġifieri qrajtilek ħames darbiet u għadek ma fhimtiex iċ-ċirkulari? Lanqas tal-Knisja, għax tinqara darba u daqshekk! F'kelma waħda, ġova, biex nieħdu ż-żidiet li suppostna nieħdu rridu mmorru għal go slow strike, fhimt? Jiġifieri neħdu kollox bil-mod? Iva, kollox bil-mod u bil-kalma kollox. Insomma, m'hemmx għalfejn ngħidlek għax dejjem bil-kalma tieħu int. Ara fhimtek sew.
Jiġifieri jekk jiġi l-professur jitlobni l-kafè tas-soltu, Noħodlu te. Ta' sekku, bla zokkor. Jew inkella toħodlu l-kontra, jekk jitolbok kafe toħodlu t-te, jekk jitolbok it-te tħodlu l-kafe. Sewwa dejjem il-kontra. E mbagħad hemm oħra, tinsiex. Inti s-soltu dejjem twaqqagħlu ftit fil-plattina. Imma din id-darba le, waqqagħlu ħafna fil-plattina, kemm tħallilu fil-kikra, kemm kemm hekk fil-qiegħ tal-kikra, fhimt? Fhimtek. Kollox imqanżaq. Kollox imqanżaq! Ui, kollox imqanżaq mhux mal-pazjenti, eh? Mal-pazjent irridu nimxu kif nimxu s-soltu, tajjeb, eh? Insomma, jien għalfejn qiegħed ngħidlek lilek mela inti mhux dejjem bil-go slow strike timxi.
Iva, ners bassalo, imma se titgħidli xi rrid nagħmel ta'? Kollox sa ngħidlek Marika, basta ma ġenninniex. Imma ġbri aħna fiċ-changing room sejrin? Suppost, sakemm ma toħodlix rasi u nispiċċaw il-basement, noqtlu xi wurdena. Isma ners, jiena għal fejqan ta' billi tiegħi lesta nil ilbes ta' kollox imqarta bu għaddas. U għajja xħat li mu.
Da żgur, u mhux hekk biss, inti suppost taf li s-segretarja tiegħek se titfa' ir-reżinja tagħha pamela. Iva, ma da ma jfisser xejn għalija. Allura ma waqgħatx id-dinja b'daqs jekk insib segretarja oħra. Jalla biss tkun simpatika u intelliġenti bħal dik li kelli qabilha. Jien bqajt dieħel, naf ċert li ħadd minnkom mhux se jkellimni bil-Grieg. Eh, taħlif x'taf? Tgħidilix illi ġejtkom f'ħin ħażin. Le, le, anzi ġejt f'ħin eżatt. Il-qija ma laħqix saħna tal-kollox għada. Tanx taf viċina lejja wis, għax tmur tigranfak. Imma kemm inti kattiv fajt. Se tagħmel jaf li l-granfar tiegħi jfisser bewż u tgħalliq? Ruhi għandek kuġinuk antik daqs senduq fil-manjieri fejn tidħol l-atmosfera romantika. Tajba wkoll din, u jien dejjem rieqed wiċċi mal-ħajt. Għidilha Louis. Jaaw, xiex? Louis bagħtu għalih biex imur ikompli t-tliet snin li fadallu fuq ir-rig taż-żejt. Naf ser tgħidli. Biex noffrilu biex immur inwasslu jien, hux veru? Sejr għaż-żmerċ.
Aqleb il-frekwenza. Għas-serjetà.
Mela x'ġara? Fuq Nicole ġejt inkellmek. It-tfajla li bħalissa Louis qed jieħu ħsiebha.
Difatti, lil Paul ġa kellimtu dwarha. Biss inħoss li dak li għandi xi ngħidlek, għandi ngħidulek wiċċ imb wiċċ. Li rrid ngħidlek huwa dan.
Ċes, jiena naqbel bruħu b'ġismi li għanna naħdmu biex nakkwistaw ċerti drittijiet. Imma minnaħa l-oħra ma nistax nagħtih nofs informazzjonijiet il-professur. F'go slow, Eli. U go slow ifisser illi rridu nkaxkru saqajna. Imma jiena ma nistax nidher kera. Jien tidher kera. Il-ħin kollu tinżebaħ, iddellek u żżeglek. Hemm isma' allura kif qed tpenġih inti dan l-istrajk eh. jiena ma nistax nitbissem aktar minn nofs bissima. Le, anzi l-kontra, mhux dak irrid minn għandek eh. fejn is-soltu titbissem waħda, issa titbissem waħda u nofs. Speċjalment meta tara lili. Huwa tirranġa b'ċetta tiegħek, jekk tkun taf x'raġel għandha. Ma tafx li qed niċċajta, għadek ma tafx kemm tħobbni ċetta. Isma' ċens, ħi, jiena ma tantx qed iddoqli sabiħa taf widnejja din tad-direttiva. Insomma, direttiva mhix sinfonija ta' Mozart jew Beethoven jew ta' dak li tħobb int hawn x'ismu Elton John, hu, ejja. Allura jekk jogħġbok tista' tispjegali aħjar x'ikun dan il-go slow strike? Mela le, mela ma nispjegalekx imxi nidħlu fil-ward u ngħidlek kollox. Ejja bil-mod. Tinsiex għattlek li aħna qegħdin f'go slow u go slow ifisser li tittieħu kollox l-affarijiet bil-lajma. Ġifieri, dawn il-lożor u mhm. l-gvieret, dawn ma tistax taqbadhom kollha f'daqqa u tpoġġihom hawn. Go slow li qed taqbadhom wieħed wieħed, ġifieri l-ewwel taqbad. Wieħed, Mbagħad taqbad ieħor. Lil kon se nistaqsi. Santa Barbara.
Eh, Għallista jkun ma rajtu xi. Eh, L-alloġġ. Il-kartiera.
Il-karozza.
Le, le, ħassa tkomplu xħawdu li moħħi. Il-ġagaga, il-ġagaga tiegħi. Intom niskifużi wistam. Il-ġagaga tiegħi tinfittex jien.
Dil ġaggaga tiegħek. M'intix tara mkemxa.
Kollha kemm hi. Dibek kienet ġovan. Imdendla mal-mera tal-karozza tiegħek. X'jafek ta' żgur mal-mera tan-naħa tax-xellug tal-karozza. Kombinazzjoni, il-bieraħ inżejt ninżagħha. U bqajt sejjer biha d-dar. Preċiżament.
Jiġifieri trid tgħid li inti Ħriġtha mill-karozza u nsejt iddaħħalha miegħek. Dendiltha mal-mera tal-karozza. Biex toqgħod titperreċ għaż-żiffa. Preċiżament, hu kellu jkun Ġovann u jġibili Ġovann. Temmnuni jekk ngħidilkom illi li satej sħaħ infittixha din xaħġa. U daqshekk ili ġej biha jien. Kiki, trid tgħid li int ilek satej. Ili satej ġej bil-ġagaga. Ċens, issa naf eżatt x'ifisser go slow strike. Daqshekk hu.

Qalbek tajba. Hekk tgħidli Teresa? Tajba ma sewda fl-istess ħin. Ma nafx kif naqbad ngħidlek, m'għadniex narak ferħan kif kont tkun qabel. U ma tafx jentu.
Jiena l-kumpanija ta' Teresa bidlitni bħal-lejl min-nar. U l-fatt li ħarġet bil-lif qed inħoss in-nuqqas tagħha. Hmm, għandek raġun.
Imma kienu bżonn li jsir ħin biex jitwettaq il-pjan eh, mħabba dak li mgerfex. U ħanajdilek ta' kif tħossok tajjeb, dabbar rasek minn hawn Iva ma qabel nitlaq nixtieq nagħmel xi apoloġiji. Waj ma niggustakom jien. Apoloġiji lil min x'kull waħda? U lilek pereżempju?
Eh, lili.
Ta' kemm-il darba għedtlek Doktor Ġeli. Hmm.
Ili naf. U ġieli rreferejt għalik ukoll bħala Doktor Żeglek. Ukoll. Dik kont nafha wkoll ibżax. U dak li kien isaffallek fil-kurutur jien kont. Vera boqqa brodu, inta ħiemela bħal Billy. Għax tant kont narah jidħaq u l-iktar kont insaffallek. Insomma, taċċetta l-apoloġija tiegħi biex nitlaq minna b'kuxjenza nadifa. Naċċettax, naf li mhux int twellidthom kollha. Hello. Iva, Leone, ngħidli. Franz? Xi Fra? Eh, Franz il-ħajjat! Għidi, Franz, hi. Sewwa. Sewwa. Sewwa. Mela ħanajlek x'namlu, eħe, eh, għada nista' niġi nġarrab jien mela le? Tajjeb, ħanajdek Franz hi, is-slitta wara ħud desib. Marriċ eżaġerazzjoni ta' U le, skont id-daqs tal-ġlekku. Nħalli fidejk mela. Mela ta xħin insib ċans naqbis qabża taħi. Saħħa. Da Franz Ferragustu sa tat zokkor, tqatta' u tikol minnu jibqalek għal ġimgħa. X'ridt ngħidlek għid? Iva, illum se jiġi implimentat il-pjan li l-professur dejjem skont il-parir tiegħi, eh, se jimplimenta fuq Billy. Aħna kollha qed infittxuh. X'tagħmel int? Ma jgħidtinix li ma nix infittxu jien ukoll? Mela hija magħna hi.
X'irrid ikoll iktar minn hekk, mudella? Xejn, Marika, naqra sens ta' direzzjoni, imqar daqs il-gvernijiet Maltin. Mariker, ġaj spiċċajt fi triq il-ħażina, quddiem il-mera, mhux hemm kellek tispiċċa. Tixraqli nmut.
Tal-ġenn, tal-ġenn, ejja lesta. Ikolli ngħid meta kont għaddejja mill-kurruturi mela l-irġiel bdew isaffruli mhux widnejja. Ara kif sa jibqa' mibluħ billi tiegħi la jarani liebsa ta' nurse. Alla ħares le, għax kieku l-pjan li fasslu Doktor Bonello u Doktor Trapani jfalli, imma qabel biex jibqa' mibluħ irridu nsibuh. Ah, veru minn daqshekk. Qalbi tgħidli li għandi xi ġimgħa ndur bija din l-uniformi. Mamma mia, Alla ħares!
Jiena qed nassumi li sal-lejla dik l-uniformi taqlagħha minn fuq hekk u ntuha lura lil Therese. Eh, qalbi mxi ħa nieħu l-marid kejjilha.

Anke Lewis qalilna li ħa jibagħtuh għal xi żmien fuq ir-rieg taż-żejt biex itemm is-servizz tiegħu hemmhekk. Iva, imma bija qal li għandu a big headache. Daqshekk hu.
U x-xewqa tiegħu hi li kieku. Ikun hemm xi ħadd li jieħu ħsieb tiegħi sewwa. U issuġġerixxa li. Lilek u l-Professur Paul Bonello. Iva, naf.
Mela taf, kellmek biċ-ċar lilek ukoll. Imma Jien ma rridx inkun ta' burden fuq ħaddieħor, kif għamilt s'issa fuq Uncle Lewis. U le, ħanini, għax qed tgħid hekk. Għax jekk naċċetta hekk tiġi, you know. Eh, tista' taħdem miegħi bħala segretarja jekk inti trid, il-post bħalissa huwa vagan. Bis-serjetà? Nikol, nixtieq ikolli lilek miegħi. Mhux hawnhekk fl-isptar biss, imma Imma anka fil-villa wkoll.
Għaliex qed tagħmel hekk? Ġralek xi ħaġa? Dak il-baħ li hemm fil-villa għadek ma tafx kemm idejjaqni. Mhux li kien Ikolli lilek miegħi ħanini.
Ara ċens, bħala l-bniedem responsabbli mill-Isptar San Valentino, jiena rrid illi s-sala tintrama biex il-konferenza ssir kif inhi x-xewqa tad-direttur. Ara, Sur Professur, kull min se jattendi għal-laqgħa irid jattendi u joqgħod bil-wieqfa. Imma, Ċens, il-konferenza għandha mnejn tieħu aktar minn sagħtejn u nofs, ma nistgħux inħallu dawk in-nies bil-wieqfa għal dawn is-sigħat kollha. Konferenza jew konklavi? Ma inti taf illi bħalissa qegħdin fil-go slow strike, sewwa? U dan ifisser. Illi nimxu bil-mod.
Timxi bil-mod u xorta waħda xerridt il-kafè mill-kikra għal ġol-plattina kif tagħmel is-soltu. Dan ifisser ukoll li dak li soltu nagħmluh f'siegħa, issa se jkollna nagħmluh f'ħames sigħat. U mhux hekk biss, u malli jispiċċa l-ħin tax-xogħol, nidħlu għall-overtime bis-siegħa, siegħa u nofs! Tajba din, ċens, jiġifieri ser taħdmu inqas u titħallsu aktar. X'taħseb li jien, ċens? Eh, bħalissa mad-direttur ħaddiem qed titkellem, Sur Professur. Qalilek il-kollega tiegħi flok għedtilek jien, Prof. Min dan il-kollega?
Kollega taċċa flejs fil-plattina dak li hu dak! M'għandux x'jaqsam, Ara, waħda mill-klawsoli li hemm fl-agreement tagħna tal-union, jekk mhux sejjer żball, 1725 u. X'isma x'isma bi klawsoli ċens? Jiena li jinteressani hu li dik is-sala tal-konferenzi tintrema. Elo, xi trid issa int? Skużani, Sur Direttur. Iva, jien il-Professur Porbonello. Iva, iva, ma nafx taf, imma bħalissa fl-isptar għandna l-go slow strike. Iva, taf? Iva, iva, għandna problemi għax il-ħaddiema ma jridux jarmaw is-siġġijiet fis-sala. Iva, bħalissa qegħdin quddiem u qed nipprova nilħaq, x'inhi l-kelma, ċens? Ċunċensu, kunċensu.
Kunċensu, ċunse, qed nipprova nilħaq konsensus magħhom. Iva. Milli jidher qegħdin 'il bogħod.

Aw, Sur Direttur, skużani, ta, imma bħalissa kif għedtlek qed nitkellem mad-Direttur ħaddiem u qed nipprova nilħaq ftehim ħalli forsi dik is-sala tintrama. Issa inċempillek aktar tard. Kollox sew, saħħa. Ara ċens se ngħidilkom. Qis li dik is-sala tintrema. Ftehemna? Qed ngħidilkom lilkom it-tnejn. Kemm lilek Ġovann u lilek ukoll ċens. Ftehemna?
Dil-ħolma jeħlok musa tispiċċa qab. Imbagħad, sibt ruħi waħdi, fil-ġenna tal-art, nistenni. Interessanti, fil-ġenna tal-art tistenna demonju. Imbagħad, ħarist il-fuq u minn qalb bisħab rajt anġlu jittajjar, anġlu blisem ta' Billy, jittajjar lejja. Kienet idoq li l-vjolin. Imma imbagħad, f'daqqa waħda, inqalgħulu l-ġwiena u rajtu ġej lejja sparati su sajjetta u spiċċa hekk, gozz, f'riġlejja! X'jafek x'qatgħat? Ġejt it-Tnejn hawn ġejt nagħmilha l-ġinnastika. Mhux ġinnastika, ġinnastika tfixkil fil-qalzi tal-piġama. Madakollu, minħabba s-suppost maħbub li għandek, għax minħabba fih, dolodu ma kilt xejn u bid-debolezza sturdejt fit-taraġ. U spiċċajt fit-tieni qatgħa wkoll. Qaluli li qegħdin tfittxu lil Billy. Billy tiegħi?
Insomma, Billy tiegħek. Billy ta' kull min hu mċaqlaq. Jekk ma nsibuh, se nsibu ruħna f'inkwi kbir. Hemm bżonn insibu mezz biex insibuh. B'sonn ta' tnin sebilna l-ħwejjeġ mitlufin. Issa qed nifhem. Allura int ħadt post Teres tiegħi, hux? Jiġifieri, jiġifieri professur? Bħalissa qiegħed fuq ix-xwiek. U Ċensu?
Eh, Ċensu tassew, x'kien mhux qiegħed hawn jiżżattat fejn mar? Ċensu bħalissa qiegħed go slow. X'jiġifieri go slow? Go slow hija forma ta' azzjoni illi għal darba f'għomru Ċensu qed jiġi jaqaw iqum minn dak li qed jiġri u mhux hekk biss. M'hemmx għalfejn aktar spjegazzjoni, bħalissa m'għandniex ħin, Doktor Briffa. Aħna tlaqna?
Ilna li tlaqna.
Issa se jekk tlaqniex, ilna ħafna li tlaqna.
Li ser ngħidlek huwa dan, li lilek messitek ix-xorti, li ma kellekx l-isfortuna li kont taf lin-nepputi tiegħek qabel. Għax inti mhux nepputi għandek, imma ċorma xjaten żeffiena. Jiżfnu kollha f'daqqa taħt sura ta' bniedem illi ġie fl-isptar San Valentino biex jibdel l-isptar f'burdell, Sur Gatt! Aktar nieħu gost kieku tindirizzani b'Gigi Profs. F'kelma waħda, in-nepputi tiegħek reġa' għamilha. Ma nistgħux insibuh imkien! Imkien, qed tifhem? Imma din għar-rukaża! Għaru każa għalih jew għalina? Ehm, għedtlek, x'nista' nagħmel jien profs? Ħaġa waħda tista' tagħmel, illi jekk jirnexxielna il-pjan li fassalna jien u Dottor Leone, lil Billy qis li tispjegalu illi fid-dinja hawn ħafna Romeojiet, Don Juannijiet u Casanovijiet! Qed nitħajjar li niġġi naqbeż qabża l-isptar. Imma trid toqgħod attent li ma tikkoġenax xi ftuq jekk tiġi taqbeż hawn, fl-età tiegħek. Ara Sur Gigi, ejja aqbeż kemm trid, għax bħalissa dak li qed iġegħelni nagħmel il-nepputi tiegħek billi naqbeż kemm niflaħ! U jekk inżidu ieħor jaqbeż magħna hawn fl-Isptar San Valentino, ma naħsibx li se jaqa' l-ebda saqaf daqshekk! Ejwa, Issa jagħmilha konferenza, ma għandu ċans jagħmilha. Rej, nżommu ibes u nagħmlu kollox bil-mod ġofa. Naħduha bil-mod kemm nifilħu ċens u ħanajdlek fin għamid gost meta neqfulhom tafx. Mhux għax fuċna ġovan, imma vera fin għamid gost. Imma minna ħal-oħra se rridu noqogħdu attenti ħija taf biex l-affarijiet li nagħmlu irridu nagħmluhom biex nimxu l-qudiem u mhux biex immorru lura.

Lin-Nurse Vassallo, irid nistieden lill-istudenti, in-nurses, nistieden lilek naturalment, nistieden lill-xufiera tal-ambulanzi, lili, lili bil-fors qed nagħmel il-laqgħa. Lil kulħadd allura l-answer tajna kollha fl-istess union. Isma', beħsiebni nkellimkom mhux bħala direttur ħaddim biss, taf. Imma wkoll

Ta' Mrs. Pamela Bonello, taf dik tal-laqda tal-viżitaturi? Ejwa, ħat appoġġjana għal Mela lek tbissmit li u tabt bidli fuq dari, ċens. Saret bidla fija di. Dik il-ħin kollu tbidel ta' fux xwejjex biss, imma anki l-make-up iż-żeba li tagħmel. Għandu għalfej il-professur imelli sa' eh? Mela inti bħalu tagħmel ċens. Jena minnek ġovan, jena maċċetta tiegħi taf kif nimxu. Jena ngħidilha kemm tajjeb li kell. Itajt li kemm għadni ġuvni sabiħ, somma raġel ġuvni. U bat ħalli zaqziq ta' sodda jitkellem waħdu. Jien naħseb iktar iħrox ma ta' tfalla għandek jitkellmu għagadoċes.
Mela le, ek sewa, l-isptar kollu jfittex il-bili u intom tiċċaċraw f'dirrokna u iskom zewġ ċarlatani f'xalata, prosa talikom hej! Da wieħed minnhom ta.
Wieħed minn dawk li ma jridunix nimxu 'l quddiem, ċens. M'iniex nisma' ta, ma nafx intom tgħidu. Jimporta tgħidilna xi trid minna, Dottor Leone, jimporta? Il-prijorità, ċens, il-prijorità ta' dan l-isptar! Anzi, Ara, skużawni, għax għal darba ġrali bħal ma jiġrilu Doktor Briffa. Għajdu li għara xirrit nagħmel biex nur li qed nissimpatizza mal-kawża tagħkom, għajdu li għajja. Eh, ġifieri inti tissimpatizza magħna. Qed nagħmel eh, mill-aħjar.
Proset, nirringrazzjawk, mela allura mhux se ngħidulek aħna, għamel xi ħaġa li inti jidillek li hija tajba u turi li qiegħed tissimpatizza magħna, pereżempju aħna bħalissa qegħdin f'go slow Strajk, nsejħu.
Ego slow qed tagħmlu. Mela, mela, jien irid nivvinta xi ħaġa li nur is-simpatija tiegħi lejkom b'go slow. Naħseb nafx se nagħmel ta' ħannaqqas il-ħeffa tal-pass. U nbiddel it-temp tal-mixja. Araw daqsxejn xidrilkom minn dik.

U jekk jipprova jgħannaqni, jiena nimbuttah! Iva hekk nagħmel, għax is-Sur Gigi Gatt hekk jixraqlu! Nirreżistu ħbieb, nirreżistu u nżommu iebes! Jekk intkom tisimgħu dak kollu li ngħidilkom jien u toqogħdu għal dak li ngħidilkom jien, ir-rebħa tkun tagħna żgur! Iva ħbieb, ir-rebħa tkun tagħna! Biss, irridu nagħmlu ftit tas-sagrifiċċji. Iva, imma wara dawn is-sagrifiċċji ibqgħu żgur li sa ngawdu lkoll flimkien! Ma neħduhiex bi kbira jekk ikun hemm mumenti illi flok tliet passi 'l quddiem jien ngħidilkom biex nagħmlu għaxra lura. Iva, jekk hemm bżonn biex jisimgħu nimxu lura, nimxu lura! Illum inħossni kuntent jien mhux biss bil-preżenza numeruża tagħkom hawn quddiemi, imma wkoll għax naf illi għandna l-appoġġ mhux biss tal-professur, tat-tobba, tal-infermiera u tan-nurses kif ukoll tad-drivers tal-ambulanza Imma għandkom tkunu tafu wkoll għadha kif waslitli issa l-aħbar li għandna l-appoġġ tal-Għaqda tal-Viżitaturi! Iva ħbieb, mela isimgħu minni. Isimgħu minni u dak kollu li ngħidilkom jien għax dir-rebħa rridu nerbħuha bil-mod imma nerbħuha. Inħossni sodisfatt ukoll li bħalissa qiegħed nimmaġina illi San Valentinu minn hemm fuq qiegħed iħares lejna lkoll hawn miġburin, imma l-iktar qiegħed iħares lejja u qed narah b'dik it-tbissima fuq fommu jgħidli żommilhom ċens, żommilhom għax ir-rebħa tagħkom żgur, żommilhom ċens, żommilhom ċens, żommilhom ċens. Kif morna ġewwa? Tajjeb, ċens, tħajjiltek xi president jien. Dak l-aqwa, isma' kiċċab xi bħareġ tajjeb. Nispera li jkollna dak iċ-ċapċip issa għada ta'. Tajjeb ma jbixxaw ċens.
Jekk ma jċapċap ħadd, tibda ċapċap int. Hekk nagħmlu ċens, miftehmin aħna.
Avviż importanti. Qegħdin nintorrompu dan għall-programm għax għadha kif waslitilna aħbar. Il-union tal-ħaddiema illi bħalissa qegħdin fuq go slow qed jiġu avżati illi l-istrajk issa spiċċa. Għalhekk, it-tilwima industrijali issa ntemmet. Iż-żieda mitluba mill-ħaddiema ta' San Valentino ingħatat.
Sa fl-aħħar mela, is-sala issa tintrama. Grazzi qalbi talli ma fixkiltx.

Iwa ċe, ħadniha ż-żieda, l-istrajk spiċċa u mela ġiru. Isma' issa nixxu għal washing machine ta'. O mela. Bilħaqq għidlu l-ħuk li l-ikla nhar il-Ħadd nagħmluha issa ta'. O mela la ġiet tajba nagħmluha, ejwa prapara t-tfal. U tinsiex tixgħal żewġ xemgħat lil San Valentinu ta', ejwa għax bis-saħħa tiegħu. Ejwa. Isma' ċiet. Stennini l-lejla ta' tidħolx torqod. Eh? Aw mhux xorta naqdu tib tal-futbol.
It's you, Gate! Sewwa qaluli isek JR. Billy! Ara ma tħallihx jersaq lejk lil dak surgat.
Hemm xi tlibsa kika? Ta' ners.
Ħadd post Teresa l-ġimgħa u se nkun hawn miegħek f'dil-ward. Fejn?
Min? Int? Jien? Ġimgħa? Huh, għalija se tkun xalata sħiħa. Biss biss inkun nista' npatilek ta' kemm ilek tidħaq bija. Billy, għalfej qatt ma għedt li inti ma tħobbnix. Sirt naf li inti qiegħed f'dan l-isptar bit-tama li jiena naqta' jiesi minnek u teħles minni ħelu ħelu.
Ma jiena, jiena ma rridx ngħidlek li ma nħobbokx, Għax bżajt. Iva, imma biex tittradini ma kulħadd ma bżajtx javili. Aj, ma kieku taf x'ġej għalik, Billy. Biss biss li li qabdu biex intik il-messaġi sta kull filgħodu pupu.
M'għandek ċans. Telaq Manja nħossha telqet. Nens Vassallo, Prof Sbonello, qed inħossni mfejjaq, m'għandi xejn! M'għandi xejn! M'għandi xejn!
Caution, Sinjorina. Mhux fhimt, Sur Gatt. Tlett ħwejjeġ.
L-ewwel, li dak li ħareġ jiġri minn hawn bil-piġama ma jixraqlux li jieħu mill-eżma minn flusi. It-tieni, li Doctor Reone U l-profs irnexxielu l-pjan tagħhom. Eh, u t-tielet? It-tielet li jiena ma nibqax iżjed is-surgat imma insir gejtu għalik biss. Tonnok qed tipproponi? Qed nipproponi biss għalissa li inti nofrilek tiġi miegħi sal-Karibew fuq cruise, eh?

Da ferra tal-ħelu. Ferra tal-ħelu ta' ċankorda. Ma. Fika Ternis.
Shit.
Imma ċorma xjaten zeffina. Jisfnu ġox ċorma Imma inti mhux neputi għandek. Riġlejja! Li ser ngħidlek huwa dan. Li lilek mex